Eur an am Neisack. Hautdesdaags denken nëmmen nach déi allerwéinegst un déi Weimerskircher Lompekréimer an déi Sprooch, déi se geschwat hunn, wa si sech d'Wierder vun dësem Lidd, dat den Här Aloys Colombo gesongen huet, duerch de Kapp goe loossen. Fir un dës ëmmer méi a Vergiess gerode Sprooch ze erënneren, hu sech eng Handvoll Fervente vum Jéineschen zu Weimeschkirch am Café am Duerf getraff, fir e puer Wuert an där Sprooch ze schwätzen, mat där Weimeschkirch identifizéiert gëtt. An dann ass Kuffes Knäip ginn an da koumen Zanketen an dann hues dech bis de Stroum schiwes maach. Den Haupst e Boss, de Bossers an d'Moss di bott de Schong. Dat Warmeschkeche Jéinescht oder och Lakeschmus genannt, dat ass eigentlech eng Kréimer oder eng Händler Sprooch, déi et eigentlech esou an deem Sënn net méi gëtt. A fréier ware vill Leit zu Warmeschkech, déi op den Handel da gefuer sinn an déi Händler, déi hunn e bësschen dat Lakert geschmust a si selwer, déi Lompekréimer eigentlech,

Jo, déi éischt Lompe kréie mir, déi kommen eis ons e Familljenland, well elo guet guet, déi sinn op d'Lompe gefuer an da si se op Mettlach Parzeläin kafe gaang, lei op de Charlysgate, bis duer koumen d'Waggonen, dann hu se. Dann hu se dot de Fier ausgelueden fir op den Tour ze fueren hei erem. An déi sin dann oft fréi am Joer fortgefuer, an da si se sou géint November, wann Kiermes hei zu Wermeschkirch war, Mäertes da eventuell erem komm. An do waren der derbei, déi sin bal bis an Ungarn komm. An vill Familjen hun da wierklech sou ënnerwee op deenen Karen do geliewt, an do sin och Kanner op d'Welt komm. An dann hun déi déi Sprooch esou e bësschen ënner sech geschwat och.

Stiech mir emol meng Schnuergel a mäin Doberech, da gëtt emol eng geschnorrt. Sou, dat ass Quant, nu stéck mer ënner e Quonket. An hei dann d'Iwwersetzung, Jong, seet deen Alen zu sengem Bouf, gëmm mer meng Päif a mäin Tubak, da gëtt emol eng gefëmmt. Sou, dat ass gutt, maache mer elo nach e Fixspoun un an da geet et. Et sinn eng ganz Partie Begrëffer, och jiddesch an jéinesch a rothwelsch, duercheeneen an dat eent gëtt e bësse mat deem aneren da vermëscht, sou datt een net méi ganz genau ka soen, dat eent ass wierklech jéinesch an dat anert ass rothwelsch. Dofir ass dat relativ schwéier. Wéi bass de sou schéin, du kënns elo just vum Straupe sitzen.

Dat ass e Sak Lompen oder Kitten am Millesocken. Jo, dat ass e Portmonnie, dat si Suen an der Täsch. Wann haut iwwerhaapt nach iwwer Laketeschmus a Jéinescht geschwat gëtt, dann ass dat dem Professor Joseph Tocker ze verdanken, dee Sproochwëssenschaftler an deem Sënn ass, well e ganz vill Recherchë gemaach huet iwwerall e bësschen dorëmmer, fir do déi Grondlage vun deem Jéineschen ze fannen, respektiv wat ass elo wierklech Jéinesch a wat ass Rotwelsch a wat sinn aner Sproochen ewéi vun deenen Händler aus der Äifel an esou virun. An den Här Tockert, dat ass en Dummeldenger Jong, deen ass zu Dummeldeng op d'Welt komm an dee war Professer och am Kolléisch an en huet do och,